Aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kuSandhurst, kupurazi riri kuMount Hubden, apo patenge tichitarisa isu nyaya yechibage takanangana nechikonye chinonzi fall armyworm nezvimwe zvatinongotarisirawo kuti zvipembenene zvinokwanisa kutidyira e, chibage chedu chichikwadza unaku hwacho uyezve negoho. Asi kuti tinzwe Zvizhinji nhasi tine murimisi wedu anonzi Lizzy ari kutibatsira nezvekurima kwacho tichishandisa mishonga. Lizzy wakadii? Aiwa ndinofara zvangu. Ehe. Mufaro wangu kunge ndiri pano tichipa varimi chenjedzo yezvavangaita mumwaka uno wokurima. Aiwa tofara zvikuru asi zvinonzi fe- safe it first. Chokwadi. Saka ndizvo zvinhu zvandakaona kwese kwatinoenda tinongonzi munhu ari kungodarika unzi uya uspraye akungoya nehembe dzake achispraya tinoda kuti utibatsirewo kuti chii chatofanira kunge takatarisira kuti munhu ari kunoshanda nemishonga ange akashongedzeka nacho varimi hatitarisiri kuti tispraye mushonga tisina protective clothing gear yakakwana sezvamuri kuona mukomana uyu Haana zvakakwana. Izvi hatizvikurudziri nokuda kwekuti munogona kukanganiswa nemushonga iyi pakufema kana kuti ukaenda paganda kana kupinda mumaziso. Tinotarisira kuti varimi munge muine full protective clothing gear tichitarisa mukomana ari pano ane respirator yake inovhara muno nomuromo zvakare ane magoogles ayo anobatsira kuti mushonga usapinda mumaziso. Tinotarisira zvakare kuti murimi unge wakapfeka rain suit yako pamwe chete nemagloves iyo rain suit yacho inofanira kunge iri kunze kwemagloves kuitira kuti mushonga usazowerera uchipinda mumaoko zvakare tinotarisira kuti munge makapfeka majombo worksuit yako inofanira kunge iri kunze kwemajombo kuitira kuti kana mushonga ukaenda paworksuit hauyereri uchipinda mujombo uchizotikanganisa Kana tichishandisa mishonga iyi yekurimisa, ngatizivei kwazvo kuti hatifanhiri kudya kana kunosvuta fodya tisina kunge tageza maoko edu zvakakwana uye tisina kunge tabvisa hembe dzatangange tichishandisa pakuspreya kwedu nokuda kwekuti mishonga iyoyo inenge yasarira inogona kutikanganisa. Kana tichinge tazopedzeredza kuspreya minda yedu, tinokurudzirwa kuti tiende pamashawa tonyatsogeza muviri wose kubvisa mishonga yose ingange yaenda pamuviri yedu.
Aiwa, e, murimisi wedu pano Lizi ataura zvandifadza zvandibata bata wagonesa panyaya yekuzvidzivirira kunyaya mishonga nokuti kune nzvimbo dzandofamba kumamisha neumapurazi unoona munhu anongopinda nenepsek asina chaakapfeka hazvinoti mhepo iri kupi unongona akungomira unomhorosa vanhu akunwa mahewa akuti afodya akudya pasina ndofunga kuti zvawaita izvi warimi tadzidza kuitira kuti vashandi vedu nesuwo warimi tinge tichi eh, tiite upenyu hwakaenderera mberi hwakanatsonaka uyezve tinoona isusu kuti patinenge tichisprayer paya vanhu vanofunga kuti handina kurwara hana kurwadziwa ipapo saka ndiri right asi mweya wafema uyoyo unogondera namapapu edu uyezve unogona kupinda maziso zvatisinganzwi ipapo unogona kutemwa nekamusoro kana ita mudumbu mbichana wongoti anewo zvatova right asi wazvikonzeresa chirwere chichakunetsa mangwana ndo panozobva zvironda zvinouya mumwiri medu maganda umaskin cancer zvinozotikonzeresawo zvakare kuti tizorarame upenyu huri hupfupi nekuti takukosora takurwara nemusana nemudumbu zvese zvichikonzereswa nemishonga asi hatizofungi kuti ndakamboshanda kuya kana ndakamboshandisa mushonga ndisina kuzvidzivirira aiwa well done mwagonesa zvikuru saka pari zvino takuendera mberi tichida kuona isusu kuti kumira kwechibage mumunda, kumira kwezvirimwa mumunda kunokosha zvikuru nokuti goho remurimi rinobva iro pahuwandu hwegoho ratenge tawana. Saka nekudaro tenge tichida kuti tidzivirire kuti chibage chedu, masoya bhinzi edu kana chero ana nzungu kuti dzirambe dzakamira pasina dzinofa, pasina dzinorumwa rumwa kuitira kuti eh, yatoti plant population huwandu hurambe hwakadaro nokuti ndopaneko Chii chatingaita kana kuti mishonga ipi yatingashandise nemashandisirwo ayo yekuti zvinhu zvirimwa zvedu zvinge zvirambe zvakaramba zvakamira sezvazvinge zvakamera zvakaita? Tine atinoti mafalse wireworm pamwe chete nematermites. Izvi zvinodzikisira huwandu hwechirimwa mumunda tozopedzisira tava negoho riri pasi. Ko ichi chikonye chiya che unoziva kumaruzevha toshandisa toshandisa ndowe. Pane chikonye chichena chine musoro mutsvuku chinonetsa sterek chiya chingabatwe batwe futi nemishonga iyoyo. Ehe chiwhite grub.
Tinayo mhando nemhando yemushonga inokwanisa kushandiswa pakuuraya tupukanana utwu kuitira kuti mbesa yedu isakanganiswe. Mushonga wekutanga wandichataura nezvawo mushonga unonzi Lamta. Lamta mushonga unoshanda zvakanyanyisa Paku controller iwaya ma cutworms unodiwa 200 mils chete pa hectare rose nemutengo wakaderera. Saka varimi tinokukurudzirai kuti mushandise mishonga yakaita se Lambda uyezve kana Clopyrifos inoita paku controller ma cutworms iwayo pamwe chete nemuchenji.
Chimwe chinhu chinokosha ndechekuti icho urikutaura vati 250 chii?

Hai kusajeka nokuti vazhinji tinomborasika ipapa apo. Eh, murimi Slizi. Pane chinhu one wangochibata hako asi wabatira nechepamusoro wachibatanidza nezvimwe zvimapesi asi chinhu ichocho chinonetsa zvekuti chinoda kubatwa chiri chega zviviri hazvo Tine four armyworm titaibata asi muchenje tinoona isusu kuti tiri kutaura kuti tachengetedza mamiriro ezvirimwa zvedu kuti tiwane goho kusvika kwekupedzisira asi muchenje kana zvinhu zvaakuibva unouya zvekuti unoona chibage chese chakarara, unoona soya beans yese yakarara, unoona nzungu dzaakudyiwa. Chii chatingashandise kana tingadzivirira sei muchenje nokuti varimika vanomboedza pano nepapa kuti muchenje todii, muchenje todii asi havaoni mhinduro. Ungawapiwo mhinduro yekuti chii chavangaite nekushandisa mushonga upi? Zvakakosha kuti tishandise mushonga inodzivirira muchenje around 3 to 4 weeks kubva panenge pamera mbesa dzedu. Tinokwanisa kushandisa mushonga unonzi imidacloprid 350 SC uyo unodiwa 600 mils chete pahekita rose. Zvakare tinogona kushandisa mushonga unonzi cipronil Uyu mushonga uyu unoshanda zvemhando yepamusoro soro, unoda 500 mils chete pahekita rose. Zvakare, murimi anogona kushandisa mushonga weClopyrifos uyo unodiwa 1 to 2 litres pahekita rose.
Tadaro muchenje tagadzirisa now. Tinenge tagadzirisa muchenje. Hazvigoni kuti tizomhanya mhanya chirimwa chedu muchenje waakudonhedzera chirimwa chedu pasi Tinofanha kuisa mushonga nenguva pane kuzomhanya mhanya nguva yapera chibage chose chakupera kuwira pasi. Saka mushonga muchenje tongodira kumashizha here toita sei? Muchenje unonetsa pasi apa saka tinofanha kudira mushonga wedu uchienda pamuvhu kuti tiuraye muchenje tidzivirire chirimwa chedu tisvike pakukohwa chisina kuvhiringwa nemuchenje.
Tinoona zvakare kuti Why wanoshandisa ma combine harvester kana wacharara pasi combine yavo tonotsika kutorasikirwa negoho saka kana chakamira aiwa ndofunga kuti uyu ndo mhinduro yewarimi yekuti patinenge tichingo tikasprayer toona kuti chicharamba chakamira chero vanhu vachava chikohwa nemaoko zviri